beautiful mhuri yezimbabwe ndinokuchingamidzai pachirongwa uchi pasina nyuchi yes uh, sekukurukura kwatakamboita tichionesana mafanzi makachema chema mis mafaro tiri kuda kuti tive tinozivana nevaimbi vedu face to face dai zvichibvira motiunzira vaimbi eh, muchitaura navo ndozvatakaita ende kutendawo mwari vanotipa pafungwa dzekubatanidza batanidza technology is here to stay saka tofambirana nayo nhasi mukati mechirongwa huchi pasina nyuchi ndiri kuno zvangu dz studios ndina pastor pastor matende vachakuudzai kwavari ini zii zvangu pastor tiri kuchingamidzai pachironga mukana ndewenyu uh, chingamidzai vateereri uh, mubva mango vaudza zvamungada kuti vazive kuti anombonzi pastor matende ndiani
Ah, thank you so much my DJ. Ndinotenda zvikuru nekundigamuchirawo pano. Ah, ndinonzi Pastor Norris Matende sezvamanzwa na DJ vachitaura. Kwazwai munofara here mhuri yose yenyika yedu yeZimbabwe mativi mana ose epasi rose mungadai muri munyika dzakasiyana siyana dziri kure neni ini ndiri muno muZimbabwe Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka ndoda kugamuchirai mose mafanzi ese aPastor Norris Matende vese vanondiziva nevese vanga vasingandizive mwari wekudenga watikiriyetera mukana uno watapiwa nadj wedu kuti tigone kuonana tigone kukurukura mwari wekudenga ngavakuitire zvakanaka mufaro wangu kuti ndinge ndiri pano pastor norest matende munhu murume anogara muno muzimbabwe ndokwadiri ndokwatiri muzimbabwe muchitungwiza ndo matinonyanya kuwandira tiri zvikuru ah, munhu akaberekwa eh, muguta reharare achibva kumusha kunonzi kuhwedza kunjanja uko ndinotenda zvikuru mufaro wangu kuva pano
asta thank you so much kunjanja ndokuti munopfuura ne kunonzi kwamasara kufa here uko kunjanja tinorova tichibva muchitungwiza tobva tati straight road inoenda kuhwedza kunonzi kuhwedza uko ah okay okay aiwa tototenda eh, mwari eh. mhuri yezimbabwe tiri kuda kukutendai tinokuchingamidzai ah, pachirongwa ah, mukati mezuva ranhasi nyaya iripo ndeyekuti pasta matende havazii mutsva pachirongwa chinechi mukaenda payoutube pachanel yakanzi mafaro huchi yamunofanira kusubscribe muchisheya munowana um, interview yatakamboita nawo but apapa tatisimudze level so havazi ah, mutsvabha eh, muchirongwa chinechi e pasta tiri kuda kuti mumbotiudza rwendo rwamafamba kusvika pari zvino ndinoziva kuti patakapedzisira kutaura tese i don't know kuti was it your second your third album ezvinezvi maapapi manje nemamaalbum amasvitsa amava nawo Yeah, shuwa paya paya tatine two maalbums eh, ezvinezvi takwanisa kubika takazobika mamwe maalbums ma anokwana kuita three iri ratakabuditsa mai mhanje ranga ri double album ranga riine mm, seven tracks dzechipostori seven tracks dzemagitare saka rari rechifive raangobuda riri double ari 14 masongs raari rech 5 kubva pa 2 aya atakamboita interview pamwe chete tiri mwari akazotipa mamwe akazotipawo simba rekuramba tichikurira mberi nekuramba tichikomboza nekugadzira music kuti nyika yamwari inyaradzwe isimbiswe ipiwe tariro kuburikidza nemusic takakwanisa kuita three mamwe maalbums pamusoro ndobva aita five saka izvinoita ane five maalbums neabout 29 masingles akabuda patakamboita two years idzi takamboita two years dzatakaita tisina kumbobuditsa song tisina kumbobuditsa album saka ipapo apo takanga tichibuditsa masingle single single anga ine mafeaturings takafeature vanhu vakawanda wanda vakasiyana siyana ava 20, 29 masingle atakaita ne5 maalbums so far ataanawo album rekupedzisira ndo ratakabva kuita rinonzi ro tiri hama yeah.
right irori album irori pandakangoona title yachona kunzwa kuti tiri hama unonzi kana uri munhu anofamba mune zvinyasha izvi unobva wada kuti unyazonzwisisa kuti zvakamira sei saka ndosaka tavaunza nhasi panapa kune double album rakaburitswa sekutaura kwavari kuita saka tichange tiri kuzofamba naro apo nepapapo ndichazokumbira pastor kuti vanozombotiitira kaakapela mbichana because i know he's very good at that and pamusoro pazvo eh, tiri kuona kuti mavideos muri kuita mavideos zviri zvinhu zvakanaka saka eh, vanhu kuri kuti vari kuda kuti vasangane nemusic yenyu because chimwe chatakaona kuti tiite pachirongwa panapa taiti tikange tichitaura torova mhanzi dzenyu but taakuda kuti tipushe mafans kumapages enyu muri kuwanika here pasocial media maybe mumba mangotipa mazee eh, kuti kana vanhu vari kuda kukutsvagai vanokuwana ipapi pafacebook here payoutube here instagram here spotify vanotsvaga manzi dzenyu papi kuti vasangane nadzo
yes music yedu iri kuwanika payoutube its pastor n dot matende music pastor n dot matende music ndo pa pa youtube and then pa facebook it's no rest matende pa instagram it's no rest matende music yedu tiri kupusha kuti iwanike pese pese mumaplatforms ese zvawo eh, ndo zvatichiri kugadzirisa kuti tinge tine that account inogona kuita kuti music yedu iwanike pese but so far tine imwe music yese kumashure uku iripo paspotify iripo pese pese pakawanda eh, album iri nyowani iri ndorisati ranyanya tekeshera sere kunana spotify but tiri kupusha kuti tinge tichizviita izvo i think in, in, in, in, in two days time tinenge takutonzwa zvaakuitika all over mwari wokudenga ngavakuitirei zvakanaka ndiri kutenda zvikuru
haa pakanakisa apa tobva tada kutasa album itsva here atori nemavideos here dzimbo dzaakutomhanya pamasocial medias kana kuti hapasati because kazhinji ndinotoziva kuti muchingoburitsa album straight mavideos anenge atotekeshera soko rakutofamba
ndizvozvo chaizvo tiri kutogadzira ipapa pamavideos akatakatotanga kuita mavideos haasati ah, abuda but very soon ipapa paanenge akutanga kutobuda tine mavideos akakwanisa kuplejwawo eh, mamwe aka atakaona support from dafs dafs yakamira nesu zvakanyanya from our album launch yatakaita kuno kuharare ndakaita album launch kuno kuharare ndikazoita album tour kusouth africa ka iyoyi yetiri hama iyoyi ndakaona sapoti yakanyanya zvikuru mwari vachitungamirira takasapotwa nedubs so tine masongs akati wandei ari kubuda maye manje mavideos atiri kutogadzira eh, chatanga ndiyoyoyo iri kusponzwa nedubs iyoyoyo ndoyatiri kutanga maye manje inobuda maye manje ipapapa eh, dzimira ineni eh, mukaitarisa payoutube iyoyo ndo ine maviews akati wandei ende takaona kuti yanenge yakagamuchirwa nevanhu zvakanyanya inonzi eh, inonzi mira ineni paalbum iro tiri hama mwari wokudenga achitibatsirisa mavideos ari kuuya tiri kugadzira
zvinoda kutendwa mabva mabata imwe area yana ndinoda kuti ndibvunze nenyaya yesponsorship kana makasununguka henyu zvakafamba sei kuti doves ive ino sponsor is it like yakasponsor the whole album launch the or vane specific track yamakarova maybe zvichienderana neline of business ravo makazvifambisa sei kuti mukwanise kuwana sponsorship from them because eh, ndiri kufunga kuti zvinogona kuchibatsirawo vamwe vaimbi vangade kutsvaga eh, sponsoring ah, chinova chinhu chiri kunyanya kutadzisa kuti vaimbi zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka hameno mungade kutitsanangurira here kuti pamhaka pafambisa sei papa ya zvazvinoita manje ndizvozvo zvokuti ndakaona kuti in this life usazviisire boundary usazvilimite usazviudze kuti uku handisvike izvi handikwanise so ndakakwanisa kungoendesawo matsamba edu semunhanda ndine album launch and then manda kuendesawo tsamba yangu tsamba yangu mbayagamchirwa zvakanaka eh, mhm. vachiona program yandandinayo yealbum launch yataida kuti tiite and then ndobva vatozonidedza for a meeting and pandatoenda and then vandigamuchira zvakanaka zvisingaiti and then ndokubva tatokurukura paye murikuda kubatsirwa sei toda kubatsirwa so so so so so toda matens toda chichi and then just kungotaura kaone and then kwakutoti on the pazuva reprogram paka takanga tiine matens anokwana vanhu vese about anotakura vanhu about 800 okay. uh, tikaita machairs tikapiwa deco tikapiwa mamovable toilets uh, mm -hmm. takaasiswa nezvakawanda zvikuru nedoves but hapana zvinhu zvinonyanya kurema sterek chinhu chinokosha ndechekuti pese paunoona pane mukana svika ipapo mhm. gogodza every door usarega kugogodza eh, ungadaro ukaregedza door riri padhuze kuvhurwa zvakanyanya mhm. izvi takabatsirwa zvakanyanya ipapo and then after tapedza pandazovaratidza song yandakavaratidza iyoyo ine chekuita nenyaya yerufu saka ndikati ndatozoenda kwavari ndikati ano ndine song yandoda kuita yezva no sunungukai taurai zvamuri kuda tinokubatsirai kuti zvidi zvifambe zvakanaka saka ndiri kungokurudzirawo kune vamwe vaimbi vanenge vachangosimukawo kuti no haikona ku usazviisire paunda usati uko handikwanise kana kuti akuti ndingagamuchirikera enda ikoko maybe unogona kugamuchirwa ukatoshaya kuziva kuti zvafamba nepa ndo marongero anoita mari
ndokuronga kunoita mwari eh, nokuti hanzi panogumira pfungwa dzedu ivo ndo pavanotangira ende zvinobva zvazadzisa masoko ayo ekunzi gogodza unozaururirwa mm-hmm. saka unowana because ukasadza kutodaro hazvifambi mm. ende mwari vanokuitira zvinhu panguva yakafanira toda kuti titende vedhavi hameno kuti ndikabvunzwa kuti eh, ndingabva ndati are you now the brand ambassador wedoves or because apa kutoita ushamwari hwamaita nedoves zvakutoreva kuti takuchitotarisira kuti maprojects anenge ari kuita achienda kumberi and eh, nekuonawo kuti how you, you conduct yourself in the society because ndinofunga kuti macompanies haadiwo futi kuassociatana nevanhu vokuti unozonzwa unzi a ngirikiri muimbi uyo azoita nyaya dzakadai dzakadai dzakadai zvinenge zvakudamaja zita ravo saka ndikufunga kuti mm. zvakanaka kuti tichengetedze ukama hwedu kuti zvatatodai we are now representing a, a, a brand saka hmm. zvinoramba zva kuti basa redu riyeri taakuita sei hmm. taakuchiwana kubatsirikawo ende rambai futi muchitsvaga haudn't think kuti doves ingaite dambudziko rekuti pakazoitawo futi mwana uye achiti ah no palonchi yenyu eh, ndiri kuda kuti ndizopindawo nchidai i think ndozvatinoda kuti tisumudzane
havana kana dambudziko naizvozvo taurai zvenyu and eh, ndingada kungoramba ndichiramba ndichibudisa pachena kuti no zvazvakaita ndezvekuti eh, handisati nda handisi brand ambassador zvangu but patasvika izvezvi ah, ndinonzwisisa kuti ishamwari dzepedyo chaidzo ihama chaidzo ndakaona kuti shuwa vakandiratidza kuti tiri hama ndandaona yeah. rubatsiro rwavo rwakasimba and inini thats why mainterviews ese ndinonzwa kutorwadziwa kana ndikasamenshena name ravo ndikasamenshena about uh, doves nekuti vanhu mm. vakamira neni eh, munguva mm. yandaida chaizvo support nedzidzo yakakura saka chinhu chandionzwisa kuti ano vanhu vakandikoshera zvakanyanyisa and havasi kuperera ipapo chese chandiri kuenda ndichiti ndoda kuitawo eh, vari kubva vakasika kundisapota saka ha ndakazosa kuti tiri hama shuwa aiwa ndizvozvo chimwe chacho zvazvinoita ndizvekuti inini ndinoita zvekutengesa tengesa saka mone kuti ndaenda kutopushira kwekuita brand ambassador wo kuti kana zvanga zvisati zvapinda ngazvibva zvaenda kumberi asi chatinotenda ndechekuti mwari ndo vanongoprovider kuti zvifambe zvakadaro aiwa regerai tidzoke papa chikwata chikwata chamunoimba nacho e, chakamira sei uyezve zita racho whats your backing inenge kiniri a group okay e, zvakaita group rinonzi its pastor matende pastor norest matende and the power of his glory so the okay. power of his glory uh, igroup rine vanhu about eight uh, rine vasikana about three nevarume vamwe vese mm. so tine tinotoridza magitare but tine nguva imwe yatinombosiya magitare pasi e, torowa akapela akapela ya yeah. ya yeah. e, inini ndinonyanya kuzivirai kuakapela
ndikoko chaiko chaiko but tinotori nenguva yekuti magitara anotobhorira chaizvo eh, like kana vanhu vachifollowa pamaclips ealbum lonch yatakaita haapakarira magitari chaizvo zvokuti hapa pasina kumira mushe so tinotoridza mm. magitari and then tine nguva yekuti tinogona kutomboisa magitari pasi tatomboridza magitari totomboisa magitari pasi then tototanga kurova akapela chipostori postori chaicho chaicho eh, okay. ndo mashumiriro anoita pastor matende in the power of his glory okay right tobva taenda pamainstruments ipapa pamutauro pamagitara apa mm. munotorova gitare pese chapo chapo and kana muchirova nderipi ramunorova ah, magitare magitare ah, magitare anondinetsa allright magitare ndomada zvakanyanyisa but mm, so far handisati ndakunyatso ndiri kungobatanidzawo zvangu but randonyanya kuda pamwoyo pangu ibase guitar nekeyboard base guitar nekeyboard zvinhu zviri two ndozvida zvakanyanya so im still learning ndichiri kungobatawo one two three but uh, i think as we go pamberi ipapapa tichange takumbotiwo tikamboenda painterview like this tombobata gitare racho tongoita one two three zvatinogona and then zvodaro saka hayo pamagitare ndoda bas ne nekeyboard izvo zviri two haa ndozvida zvakanyanyisa ndozvandiri kutraya kudzidza Ah, beautiful beautiful saka pamunenge muchiita live performance yenyu paya paye is it like munohaya masession artists kuti vakumainstrument or team renyu ramunoshanda naro already panoto nevanga vanotoridza magitare ya ndinotenda vakomana vanotorova ivavo vanotorova because akapela hainyanyonetsa zvayo ka akapela haitinetsi zvakanyanyisa o pakati pavakomana vari kuita akapela ivavo ndo panototoenda vakomana vari kutoridza magitare ipapo saka hazvisi hazvina kunyanya kuoma stereki kuzongotiwo two three vamwe vanozongopindawo when it comes to akapela vakurova mabase because mabase line reacapella rinogona kuti rine zvakanyanya baseline nevoice rimwe riya ratena tena repamusorosoro iri iwayayayo vanozoita mamwe anozongopindawo from eh, vanopindira specifically for aiwa no zvinoda kutendwa nokuti zvakanaka kuti tizive kuti you know paye paye patinenge tichikuonai muri pastage pamwe tikakuonai muchirova akapera tinoda kutozoziva kutoti hakuseri kuchauya chi mainstruments as well haa ah, zvinotendwa marongero amakaita chikwata chenyu ndochifarira and i always follow you payoutube and everything i think i've seen nearly most of your videos ndo kusapotana kwatinoda tichisheyawo kuti zviende kumberi nekuti ezvinezvi most of the music yaakutoita more digital of course panoitwawo maprivate uh, functions ekuti munenge muchizonoona pastor matende live zvinoitika asi mm. support yenyu kunyanya iri kunyanya ngaioneke kumasocial medias muchiterera dzimbo and all the stuff zvichitofamba zvakadaro uh, ndokurongerwa kwataita nokuti things are moving things are moving saka regai titarise paalbum tiri hama eh, pamunoita come up netitle track munenge matone list yedzimbo here dzamuri kuziva kuti aright ndine dzimbo seven or eight dziri kufanirwa kupinda pathis album but tiri hama will be like the theme title i don't know kuti munopafambisa sei pakuisa dzimbo paalbum okay Uh, inini basically inini pachangu maitiro andinoita ndinoti kana ndichida kuita album ndinotanga kuta kuita kamapu kubuda netheme muthimu muya muya ndochizotanga kuita because kazhinji chinofanira kundimuvha inyaya ye ndingati chi ndinoiseta as a goal sekuti goal sekuti ndo zvandiri kuda kuti the whole album ringe richitaura chinhu ichi saka okay. pandinenge ndichiti tiri hama ndiri kuda kungoburitsa mukatarisa kuti tiri hama yedu yabva yaburitsa kuti tiri ndava ndaita seven tracks dzechipostori seven tracks dzemagitare saka mhm. ndiri kutangira kubva kumusic kwachona kubva kumusic kwacho kuti be it music yeakapela isina magitare kana kuti music ine magitare tiri hama oh, tiri oh, chinhu chimwe chete tiri kupiricha chinhu one ndikaisa mhm. gitare ndikaisa gitare tiri kutaura chinhu chimwe chete ndoenda oh, even kunyika ndotaura kuti tiri hama tiri chinhu chimwe chete ndoenda kumamusicians tiri hama veakapela nemagitare tiri hama ndiri ngobatanidza mhm. saka timu yangu ndoyandozonyanya kuda kubuditsa mualbum randiri kuita eh, but ndatanga ndatsvaga theme first saka ndotanga ndatsvaga theme theme ndoda kumboti kudiiko this time toda kumbotaura pamusoro pekuti aiwa tiri hama nyange tikange tiri mapostori tikange tiine magitare tiri hama tese tiri chinhu chimwe chete hatisi kuparidza mwari akasiyana tikuparidza mwari mumwe chete saka ndozoita come up nemasongs but donzvo randiinaro nderekuti ndoda kuparidza kuti tiri hama
ipapo mwari vakakufemerai kuti mubude nesoko iroro nekuti richabatsira vanhu vakawanda because umwe munhu anofunga kuti akaita mari vamwe vanhu vese hmm. ava haasisina ukama nayo mumwe munhu hmm. anofunga kuti kana asina chokubata mukati meupenyu haatorina hmm. you know atosiyana nevamwe vanhu vese but tese takasikwa mufananidzo wamwari so we resemble the image of god saka mwari rudo takangoziva kuti mwari rudo munhu wese yes.
regardless yekuti unazvo hauna une chii une chii asi mm. tiri hama ndizvo ushaya haa mwari vakuitire zvakanaka tiri kutoparidza soko izvozvi kune umwe munhu soko riri kutoparidzwa kune umwe munhu izvozvi we are a family because vanhu ipapo muchaona kuti satani akauya kuzoparadzanisa vanhu mhm. zvokuti vanhu vamwe chete zvokutoti kana tichiiti isusu tiri mumusic industry tiri magospel artist anditika mhm. tangira mhm. kumagospel artist chaiko chaiko tiri kufanira kunzwisa chinhu ichocho kuti hatipatsanirwe negitare ndaitonzwa vamwe vaita ainini mukangoridza bedzi magitare chete matondikanganisira mm-hmm. ndoda chipostori changu chisina chi chisina magitare aona kuti at the same time pane umwe munhu ari kuti chipostori chenyu ichi ndiri kuchida chiri mumagitare saka unoona kuti pane kuti tikwanise kuakomodheta munhu wese ndosaka takaita this album ratakaita iri nechipostori nemagitare tinoda kunyanya kuburitsa pachena kuti aiwa munhu wese anofanira kuwana pake munhu wese nepaanonzwisisanapo ipapo nekuti munonzwa jesu achiti kutenda kwako kwakuponesa uchiona kuti level refaith kana kuti chaunotenda ichocho ndo chinokuponesa ichocho mwanotenda kuti ndikanzwa chipostori chisina magidhari mwanotenda kuti ndikanzwa chii but after all tese tikufanira kuzonzwisisa kuti tiri hama tiri munhu wani amen amen amen amen amen amen Oh yes, ndosaka album rakauya iri shuwa munoda kuti murinzwe album rine dzimbo dzinokomborera rine dzimbo dzakanakisisa and level yapasita ya, ya matende ukaona ari munhu anoteerwa neninini ka wozwa kuti aiwa vari muright direction yes. right regai tiende pamelod pastor melody munoipiwa sei monoroota here kuti chimbo ichi ndinoda kuti ndichifambira kaita because album renyu rese dzimbo dzese kana dzenyu dzandaterera hapana paunombonzwa kuti ino melody dzakatosiyana like tongoda kutora for example kuti let's say kuti mukafunga kuti kambo kekuti muda kuimba kambo kanoti jehovha mufudzi wangu right tinoziva kuti eh. kumakereke kwatinopinda uku kane maimbirwo akanoita but i don't know kuti imimwe mune kamwe kaka kazat regai ndidaro kana ita kuti zvibva zvaratidza kuti hameno zvazviri zvaita munozvipuwa sei munoroteswa here melodi kuti imba iyi imba yamakadai so maoko muimba makadai muchidai muchidai munozvipuwa sei
zvinotenda zvikuru sezvamaa muchamutaura paya paya kuti zvinhu zvese zvikatungamirwa namweya kaye mweya akanga ari pamberi zvinhu zvese zvinofamba according to god's plan eh, kazhinji kachona music masongs mazhinji andinoita like ana ndotaura munana ana eh, hakuna rimwe zita hakuna rimwe zita yairohwa eh, nemagitare ka ndobva ndaiita mm. neakapela ndakatanga kutoiita neakapela ndezvekuti uchitoenda kunzvimbo dzekunamata mumasowo muya muya tinogara tiri mumasowo tinogara tiri mumarenje tichinyengetera saka nguva yaunenge uchienda mumarenje yeah, like ndotaura munana ndakatoiita ndichienda kurenje ndopandakangonzwa ichitongouya mandiri saka masongs mazhinji anongoita zvekutongouya mamelodies iwa anotongoita zvekutongouya kuti ah, song iyi inoimbwa ichidai but ndiri kuinzwa eh, ichidai soo kwakutotanga kutoiita papo kwakutotanga kuireza kwakutanga kuireza kwakutoenda nayo mustudio saka ndo okay. maitikira azvinoita ya ah beautiful Kanya... munonyora pasi here dzimbo dze dzese dziri mumusoro ndinotongonzwa zvandanzwa nguva iyoyo mwari achitaura mandiri ndakutotanga kutoimba and then ndikangozviri hesaka iri katatu ndakutoenda kustudio because kazhinji munhu unozokanganwa kana kuti unozodii but handizombonyori pasi zvokutoti ndiri kutonyora kuti ndiri kunyora song totanga from the scratch ano ndotanga ndotoinzwa mandiri ndangoinzwa mandiri ipapo ndakutomirira kutoenda kustudio ndikangobata kora chete ndikange ndatomustudio ndakuchiexpanda mai ndakutokurira mberi ndakutobudisa song okay so so so totarisa pamabv munozviitira mega here mabvs kana kuti munochiti mafunga eh, chimbo then mochiudza vanokubhekai kuti muri kuda kuti muimbe makadai makadai munozvifambisa sei pamabhibhivhiya because voice renyu ndakuriziva kuti pane parinoimba apa ndozoribatira kumusoro uku ndozoribatira kumusoro
yeah this is yeah, yeah, because uh, when it comes to studio session ini ndakangozviudza kuti uh, kana ndichienda kustudio ndikufanira kubuditsa sound yandiri kunzwa mandiri ndanzwa sound ndichienda unonamata handiti ka so ndoda kubuditsa sound as it is zvasiyana nekuudza munhu kuti shamwari ka ndoda kuti uimbe uchidai uchidai uchidai uchidai ndinotoenda ndega ndova ndatonongotorova sound iya exactly as it is semanzwiro andaiita kubva pakutanga mm. saka ndinoti kana ndikaenda paya paya ndotono eh, ndotaura naproducer wangu producer ndoda kuimba song yakadai but wo inodai so then obva angondiisira chibhiti chine chichidai so kana iri akapela anongondiisira chibhiti chine chichidai so then andiisira chibhiti ichocho ndoandaivamba yese song iyoyo kusvikira yapera ndichiivamba pasina ari kudaira ndeichingozvinzwa musoromo ndo mandiichinzwa mamelodi pandichinzwa anzi mai maparts ekuzodaira nawo pandikutovamba paya paya so ndichinopedza kuivamba ndakutoisa maheadphones ndakunzwa boka uriya randanjivamba riya riya ndakutanga kuribheka one by one one by one one by one kusvika rese rapfekana like zvandakaita pana ndotaura munana ndakaiita yese ndega iyoye kusvikira yapera so one by one one by one one by one kusvikira ndanzwa kuti zvaita manje ya aiwa kutenda mwari nekuti iye munhu kana wapuwa chipo mwari paanopa munhu chipo anotokupa chipo chekuti unokwanisa kuchiita sekuchikontena zveshuwa inini ndikufunga kuti like pamataura kuti mane 29 singles ne5 albums inini chaizvo ndoda kutomborifiya back kuti ah, paalbum renyu rekutanga pane song yenyu yakadai yakadai but toda kutenda mwari nechipo ichochocho eh, mwari varamba vachikusenzesai ende murambe muchienda kumberi
aiwa ndizvozvo regerai nditarise panhingirikiniri pamachallenges i know kuti zvinhu zvese zvine machallenges ndiapowo machallenges amuri kusangana nawo amungangoda kuti you know mafanzi enyu azive mhuri yezimbabwe izive vanhu vanoteera music vazive Alright.
Uh, machallenges atinga atirikufesana nawo uh, i think anogara achingoimbwa nevaimbi vazhinji kuti sometimes chinhu ukaita vision usina mafinances anogona kusapota that vision inogona kungopera iri vision chete mm-hmm. saka muchaona kuti tine ndine tariro neshuviro yezvandiri kushuva kuti kana mwari vakandigonesa ndoda kuminista kusvikira pane rimwe level randinonzwisisa kuti shuwa ndarwa kurwa kwakanaka mm-hmm. ndagarira hangu kuti mwari achikudzwa munguva yake mm-hmm. but mm-hmm. zviri kunyanya kuti kanganisa kuti evhangeri ikwanise kunyatsoparidzika kana kuti tisvike palevel ratiri kutarisira inyaya yemafinances mafinances ari kurwisa zvakanyanya kuti basa ramwari rifambe zvakanaka you can plan kuti ndinoda kuti ndiite mavideos ndinoda kuti ndidai ndinoda kuti ndidai but mamwe acho naanogona kungoperera maplans zvoramba kubuda wozongoona waita waita mavideos three four mamwe ese about 30 something anenge asina mavideos but shuviro inenge iripo yekuti at least tikakwanisa kuita mavideos mazuva ano vanhu vakugara panet vakuona zvinhu pamayoutube pamaplatforms ari eh, panet saka muchaona kuti mavideos ari kudiwa muchaona kuti mastudios kupinda mumastudios kuramba tichiita masongs zviri kudiwa saka machallenges atiri kuita ndewayo asati ane sapoti yakasimba eh, financially asati akwanisa kunyatsomira zvakanyanya kuti zvatiri kuda zvese zvinge zvichiitika in time saka ndinotenda kuti mwari vari mubatsiri wedu panosvikika nekuti takatoita album iroro ratakati panosvikika as long as wawana hama dzinogona kusapotana newe kuti oh, chiri mauri tikwanise kumanifesta ndinotenda zvikuru Ah, beautiful.
Aiwa, no, tinoda kuti titende nekutipa nhoroondo yakadaro kuti tizive because vamwe vanenge vachifunga kuti mavhidhiyo yaipa anezvobuda zvese zvichinakidza and everything everything but it takes time kuti mavhidhios aiwa abude pane tione chinenge chiripo. Eh, gai titaure panyaya yemapublic performances mati mamboitawo here mukana wekubuda kunze muchinoperfoma kana kuti mostly muri kungoperfoma live within zimbabwe
All right. Uh, mostly ndingangoti pata nyika yakanyanya kutongoenda ndeyedu iri padhuze yesouth africa kusouth africa ya ndakamboenda ndikanoperfoma mudurban ndikaenda futi nealbum tour yandakangoita mutori mamunda kucape town and then mujobek kake chi kake chi 3 mujobek ichienda okay. unoperforma ehe kake chi 3 mujobek ichienda unoperforma nemuno muzimbabwe haa tiri kuperforma kwese munzvimbo dzakasiyana siyana siyana tirimo muno muzimbabwe
aiwa zita rafamba zita rafamba maputika padzimbo dzenyu dzese ndekapi kambo kamunoti kamba aka kakabva kati ya vanhu vanyatsoziva kuti haa pastor matende is now here to stay haa because maputika pastor kana musingazizive bvunzai isusu vashamarari isusu ndisi tinotoita marequest pastor pastor pastor ndosaka ndakuunzai pachirongo ya kambo kamunyatsoti haa kaka ndoka kanyatsosimbisa zita ndekapi zvenyu asi ndozva kuti dzimwe dzese dzakanaka eh ndinotenda zvikuru ipapo dj wangu nekukutendai imimi nekuti pamaplatforms akaita sewaye kuti tikwanise kutaura nehama eh, song yandakaona yakanyanya kugamuchirwa nevanhu sterek ndeyekuti hakuna rimwe zita yandakaita 2013 but ndakaona kuti vanhu vakanonoka kutadza kuziva kuti ndiani munhu akaipa song iyi vazhinji vanondifonera vachibvunza kuti ah eh, song iyi yakaimbwa vachitaura manemes akawanda evanhu vari kunzi vakaimba song iyoyo eh, ndikati ano ndini ndakaiimba saka song iyoyo inonzi hakuna rimwe zita kobva kwaita song yandakazoita inonzi baba samasimba tipewo zimba renyu that one yakanyanya futi kutenderera ndobva kwaita futi song inonzi eh, ndotaura munana masongs ese iwayaya akanyanya kupinda muvanhu zvakanyanya kozoita ndakaita namadhokas moyo inonzi unoimba nani iyoyo futi ndoimwe yakambozonyanya kubva yaita kuti zvinyanye kufamba handingambo dzakawanda because pane imwe futi yandakaita navanonzi sg mutsongodza haa yakafamba futi zvisingaite ah, saka ndinotenda kuti ndo masongs andingadaro handikangomenshena maviri matatu iwaya kuti akaita kuti eh, nyika ikwanisa kutiziva
and manje zvazvinoita manje song idzodzi dzinenge dzakusetirai level bar rinenge raapa saka munenge makutoda kutoramba muchiita sei
muchitoenda pamusoro muchitoenda pamusoro hauchafanira kudzika pasi wafanira kutotsvaga zvinhu neche pamusoro kuti ndafanira kuita zviri nani than izvi saka hei pane pasina kumira zvakanaka sure
awa pane pasina mwira muzva yechidze vatereri kuti tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi chirongwa chacho ihuchi but nyuchi haudzione saka itori izitawo ratotekeshera ratofamba kuburikidza nana pastor i know kuti i know kuti you do you know mention chirongwa kwamunenge muchienda uko saka isusu tichidhonzwa nouko imwe chitodhonzwa nouko vanhu vanondibvunza kuti yes. but how is it possible kuti panoita uchi pasina nyuchi but kana tichitaura zvenyasha hmm. mwari vanongoita kuti zvinhu zvacho zvitapire ndanga ndoda kutoti ndiba
namwari hapana chinoramba kuita saka vanhu vanofanira kuti uchi pasina nyuchi hunowanika nekuti namwari everything is possible namwari hakuna chinhu chinonzi charamba saka izvowo zvichizoratidzawo zvega kuti shuwa ihuchi pasina nyuchi munongozvionawo mhuri yezimbabwe inenge ichingozvionera kuti aiwa pane zvihombe zviri kutoitika apa ende mainterviews ari kuitwa akakura kwazvo ende music iri kuridzwa ipapo ende awa dj ari kutiitira chinhu chinokosha zvikuru hapana chinhu chinokosha sekusanganisa vanhu yeah. eh, isusu sevaimbi tikasawana maplatforms akaita seiwayaya eh, yekupindawo pahuchi pasina nyuchaya ah, ah, ah, tinogona kungova vaimbi vari mudzimba vasingazivikanwe nevanhu but tinochida chirongwa icho chichi kuti chichinge chichitisanganisa nehama nevanhu vatiri kuimbira vatiri kupindira mumastudios ndinokutendai our dj nechirongwa ichi huchi pasina nyuchi tatenda aiwa tinokudza mwari nandava kuda kutoti ndibvunze panyaya yemacolabo but matozotaura vamwe vaimbi vamaita macollaborations nawo in addition kuna mama docas moyo na iziti mati pastor sg ndizvo eh, eh, pane vamwe here mamwe vamwe vaimbi vamati maimba nawo even kana vesungura i don't know hangu kuti zvinozofambidzana here chaiwo chaiwo kuti pane vamwe here vekuti mamborova makorabho nawo izvozvo chaizvo zvichirega nditange nekolabho yekupedzisira yandakapedzisira kuita manje manje so ndichizobata mamwe ese ndisazokanganwe nekuti inondikoshera zvakanyanya ndakwanisa kuita kolabho naanonzi elc gweja ari kusouth africa uko eh, he's a producer zvakare ari artist eh, masekos edu aya ezim danso ndo music yaanorova iyoyo takaita kolabo yatakaita ipapo inonzi song inonzi ndinzweiwo haa ah, song iyoyo ainomira zvakanaka takarova ndinenge chipostori ipapo mumagitare iwayo mune chinenge chizim danso imomo ah song iyoyo ka ayiroda zvakanaka saka when it comes to ma ma featurings tino feature kana nani zvake hatina dambudziko nekuti gospel ratiri kutaura ndere kuti tiri hama tiri hama saka ndakakwanisa kuita na lc greja ndikakwanisa kuita na na my brother my pastor pastor joseph tivafire ndiye wandakatanga tanga kuita naye ndikaita napastor bande ndikaitana kudzi kudzi um, nyakudya ndikaita na pastor olinda marova ndikaita na mama bethan pasina wako ndikaita na um, ndiani ndiani ndiani ndiani vamwe ah, vakawandisa mani vamwe vacho navari kunotumbo kukuda but ndakaita nevanhu vakawandisa zvikuru eh, vaimbi vakuru vanozivikanwa zvakanyanya ndikaramba ndichiyeuka ipapo ndicharamba ndichikokanda but so far ndo seven vatakaita navo vaimbi vanozivikanwa including mama docas moyo vari vari mubatsiri wedu aiwa zvinotendwa zvinoratidza kuti mune ukama hwakanaka nevamwe vaimbi because pane vamwe yokutoti even kumalaunch uku ndiri kunzwa hangu because mumamizic circles tirimo tinonzwa kuti lesei pamuri kudara lese pamakaita album yenyu launch handiti you also have maartist anouya masupporting artist hanzi unotonzwa umwe achitonditi achitoti haa kana uchida kuti ndiuye kuzoimba maybe ndibhadhare ndi e, kana kuti handizive kuti tingadaro here sevaimbi kuti mumwe wedu paari kuronja i think ndo patinofanira kutoti tinosapotana tese pasina kutoti hanzi mm. kana uchida kuti ndikuye kuzosapota ndipe kana 100 dollars 150 200 tochajana pachedu handifunge kuti zvakanaka hamene kuti munopaonawo sei ipapo madj ndoda kutanga nekunzwa kutya mwari zvakanyanyisa nekutenda zvinotyisa eh, it's not easy kuti titi ungasimudze vana vanhu vakaita sana mama dokas moyo from mutare kuuya muharare kuinda album lonji yangu hapana kana sendi rekuisa fiol hapana kana sendi rekupa kuti apedza kuridza pastage pa, pa ndakumupa mari ari kuuya achisiko kuti ndauya kuzokusapota hama yangu ndakaratidzwa kuti tiri hama nevanhu vanotyisa zvikuru vakauya vakasvoridza kubva all the way from tare nelevel ravari haa regai ndimboti kai mama dokas moyo mwari ngaangovaitira zvakanaka zvakare namaititi maititi was my mc ndovanga vakabata purogiramu yese ah, kupinda mukuru munhu akazvininipisa ndati zvangu mm-hmm. kuita kuzvininipisa kwakanyanya maititi vakabata purogiramu yese kusvikira yapera hapana kana mufunge ngogamuchirana ngoti tiri apa saka ndinonzwa kutya mwari zvakanyanyisa takaona vashumiri vedenga vashumiri vaishe takaona the followers takaona kubata kwashe takaona vakomana mumwe mukomana anonzi mukomana wehosho vana majecha vakauya vakarova hosho dzikarira zvekuti papasaira zvakanaka eh, my dj saka ndiri kutenda nerudo rwuri kuitwa nevaimbi vakatiratidza kuti tiri hama hapana kana one akabhadharwa vanhu vari kungosapota tiri kusapotana sevaimbi ngatirambei tiine mwoyo iwoyo ndiri kuramba achidaro kumaartist edu kumagospel artist edu ngatirambei takadaro hama ndinokutendai inini kubva pasi pemwoyo god bless you
ha tinoda kuti titende mwari ndovantinongotenda pane zvese zvatiri kuita mungaita idea yekuti yakarekodwa here nhingirikini launch yenyu because zvakanaka izvoo kuti pamuita launch ka pave nelive recording so that munopota futi muchikanda pamayoutube penyu pamafacebook penyu and all the stuff because it is a, a, a, a strategy yekutomaketa kuti vanhu vakange vachikuona ipo mm. achiperfoma live mumwe musi pane vachaita muchato wobva vati ah tinoda kudidza pastor nekuti vanenge vaona performance yenyu kuchi pamunenge muchiita live saka yakarekodwa here nhingiri yekuti vanhu vanogona kuitsvaga payoutube kana pafacebook vachiona mavhideos elaunch pamakaita
ya pamavhideos elaunch atakaita takakwanisa kuita maclips akangotorwa necamera mamwe achina asati ndatomboatorera kuti nimaupload ndo atina hatinakwanisa kuscreena live hatinakwanisa kuscreena live eh, on facebook but ndichaita program yekuti ndivatore ndimaise payoutube so far izvezvi pafacebook page pangu pakanzi no rest matende pane maclips aripo kune vanenge vachida kuona maperformance ma edu vanogona kuenda ipapo vonoona e, maroyerwo akaitwa paalbum launch iyoyo e, ndiwo maroyero atinoita iwayo e, zvakanyanya turipo tumaclips turipo pafacebook and then ndichauploada rimwe racho narakati kurei payoutube channel mai manje pamberi ipapa
haiwa no tinoda kuti tingoramba tichiita push for that and kana pane mukana futi wekuti munokwanisa kuita malive streaming i think let's use those facilities as well because chatiri kuda kuti mm. zita riite sei riri kure because chandiri kuona mazuva anaya chandiri kuona mazuva anaya ndechekuti vayimbi public performances ndo akutoita kuti cheuviri chiite sei chiuye masales haa kakashoma kurira nemasales saka the more you, mm. you make yourself available kuna vanhu vachiona performance yenyu pastage hazvinobva zvanyasobuda zvakanaka pasta ndikuona kuti nguva dzedu dzafamba ndangokubatai pahuro but haa muri wangu imimi hakuna maita munyama wokutizira kwaenda museve aiwa ndizozo rega timotarisa zvedu pamunenge makasununguka zvenyu pai pai besides kuita zvemusic besides basa renyu ramunoita nemhuri yenyu muri munhu wekuti anomboenda here kunogocha gocha kubhora kana kumbonoraura how do you spend your time free time ya inini ndiri munhu ano anofarira fishing zvakanyanya ndofarira fishing zvakanyanyisa so muspare time yangu ndinongoita outing nemhuri tinombodidi tichivedza tichiita sei zvedu but ndiri munhu anofarira fishing um zvakare nezvimagochigochi izvi kaizvi kudyira dyira kunodikanwawo kuti mwiri unzwe kuti aiwa nani uri kuappreciatwa basa rauri kuti rauri kushanda saka tinomboendawo mautimu nemhuri um zvakadaro ndinotei aiwa sababa ndo zvazvinoda because hazvizoda kuti muda kubhalansisa equation yacho yese ra yes yes haufana kubva wasimbira saidi rimwe chete kunokumba uku vana nemhuri yotadza kuwana kana mukana newe haufanira kubuda chimbodaro kubuda une mhuri uchidii and then zvimagochigochi zvichiitwawo zvinokosha izvozvo zviri handidya right pastor tichiitirai run through double album rine dzimbo dzinoti ani nani nani nani hameno kana muri kudziremember dzese maybe it might not be in order yezvadziri but kungodzitaura dzese kuti pane kambo kakati kakati kakati kakati kati nokuti ndozvatanyanya kuti tiite vatereri nemafanzi azive kuti kune new album run us through the tracks dzaepaalbum
yeah. ya chandingangoda kutaura nezvacho apa my dj ndechekuti tine album rine 14 tracks mhm. ravepo izvezvi izvi dzavepo payoutube channel yakanzi pastor an matende eh, mukamhanya ipapo mukanoona munoona masongs ese ari ipapo akawanda zvikuru zvino zvaari 14 kachindiregerai ka mazita acho anogona kundinetsa zvakanyanya endewo mazita acho namuziva kuti zve zvakazara musoro umu zvese zvakawanda saka ndinotenda zvikuru tine ne masongs andingangogona kumenshina mashoma shoma ana mira ineni um, hey, ah, masongs
kana kuti utochiita ah, ah, zvaakaita manje ka here ndakaisa manems ka ndaisa manems pamasongs ayaya anga ari mufoni mangu and then ndobva paita mistake mufoni mangu ndobva arasika yese
kwakuenda back kustudio kwakunotanga kutanga kugadzirwa futi because masongs andandinawo kuno kustudio vanga vabvisa saka manems ndakatanga kumachinja futi you see saka andivhiringidza zvisingaiti up to now handisa ndatonyatsodzikisisa kuti ndandandandandingoita zvekujuma juma nekudidi but otin vati masongs aripo unogona kuenda payoutube unaona thank you aiwa thank you so much ndozvandaenda kuda kutotaura kuti regai tingorifeya mafans eh, nevatereri papa facebook endai pafacebook page yapastor matende as well as payoutube page pawo munonosangana nenew album right ndiri kukumbirawo zvangu kakapera keany song yamuri kuda iri pa this new album
allright akapela inetsaurwani ka akapela because tajaira kuti unoiti ukati wokoziyeukoti ha kugabesandisiozvo
chingorova zvenyu muri wani
zvisinei regai tingo

Hallelujah. Inonetsa manje kana uri one so. Aiwa zvatoita zvatoita and eh, izvozvo zvachona ndo zviri kuratidza kuti kana tiri hama nehama kuita kwedu kuda Amen. kufadza Mwari and eh, chipo Amen. ichi chiri kubva Amen. chazoratidza nekuti tikasava hama nehama hapana kuzofadza Mwari kwatinoita. Mwari haafadzwi nesu nokuti tinotonzi tiri hama ndokunge isusu tichiita zvinomufadza takabatana. tova hama nekuti vese vanozonzi hama vanhu vakatenda mushoko rimwe chete vakatenda muna kristu wakatiita hama kuburikidza nekutenda kwatinenge taita kwaari taachechi imwe chete chechi yamwari chechi yajesu kristu ndinozvitenda zvikuru maidj haleluya pasta nekutaura ikoko handizive ah, kuti pane chimwe here chamungada kuti vatereri nemafanzi enyu azive nekuti haata ah, asvika kwekupera kwechirongwa chedu chezuva ranhasi
regai nditi pauchi pasina nyuchi nadj wedu mwari wokudenga ngaakudzwe mufaro wangu zvakanyanya wandandiinemi pano mwari wekudenga ngavakuitire zvakanaka from our dj ne this program huchi pasina nyuchi mweya wangu waitirwa zvakanaka ini ndanzwa kuti ndataura zvese zvandandiine shuviro saartist unenge uine shuviro yekuti dai ndasanganawo nehama nemafanzi angu vakwanisa kunzwa ndichitauriwo navo saka ndinotenda zvikuru shuviro yangu huru yazadziswa kuti ndataura nemi mafanzi angu mwari wokudenga ngavakuitire zvakanaka shoko rokupedzisira nderekuti tiri kupfuurira mberi kuramba tiri mumusik ende ticharamba tichibuditsa masongs matsva nemacollaborations matsva evanhu vamuchange muchingoona ari semasuprise so sezvandakaita naelc gweja vanhu vazhinji vari kuvhunduka vakashamiswa zvikuru kuti ko masangana papi zvafamba sei rambai muinesu mafanzi apasita matende tiri kugadzirirai zvitsva zviri kuuya hazvisi kumira mavideos nemaaudios ipapa apa tine three masongs mnatichi e, e, maworship songs ane magitari three atoripo izvezvi already ari kufanira kuzobuda mai manje pamasvondo maviri atakatarisa iwaya tichaabuditsa takatarisa kuti hama dzedu dziri kuti tivape papi mwari wekudenga kakuitire zvakanaka thank you so much my dj
pastor ndinoda kutenda mwari zvakanyanyisa ndinodaira kuti mhuri yezimbabwe yaitirwa zvakanaka as i was say kana pangoitira zviita chete zvamuri kunzwa kuti ah, tinoda kuti zvifambe ngatibatanei mm. number yangu remains the same imwe menyu ndoziva kuti haichinje mwari wenyu achakuitire zvakanaka mapublic performance ese muchengeteke zvakanyanyisa kuzimbabwe ikoko uku ndo zvatiri kunyanya kunamatira nekuti tikatadza kuchengeteka hazvina kwazvinoenda mwari vachiri kuda kutishandisa saka panguva yedu tichanzwa mwari ngavatishandise mhuri yezimbabwe ndinodaira kuti maitirwa zvakanaka nechirongwa huchi pasina nyuchi nhasi nandiri kuhosta pastor norest matende vari pachitungwiza ini ndiri kuno dz studio south east of england ndirimo zvangu mustudio mangu munongoona kuti chizimba hatisiyi saka aiwa toda kuti tiende mwari pastor itirwai zvakanaka so much god bless you ndatenda hangu zvikuru
thank you thank you same to you itirwaiwo zvakanaka mazviita zvikuru nengo yakanaka yes